Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomyzda siz bilen laýnlary polilaýnlara, polilaýnlary ýene laýnlara öwürmäni göreris. Nähiliräk ýagdaýlarda gerek bolýar diýseňiz, ilki bilen size mysallar bilen düşündireýin. Ilki iki sany dörtburçluk çyzmak isleýän we dörtburçluklaryň birini laýna, beýlekisini polilaýn görnüşinde çyzjak. Geldim laýyny saýladym. Islendik gurnakoda basdym. Togsan dereje de müňe bäş ýüzlük bir dörtburçluk çyzmak isleýän. Bäş ýüz diýdim. Müň diýdim. Şuň bilen Şeýle getir. Say enter diýibem çyzgyny tamamladym. Ýene rektangla geldim. Näme üçin rektangl aldy diýseňiz, rektangl hem polline bilen şol bir aýratynlyklary eýe. Bir-birinden kän bir tapawudy ýok. Ýene bir şu dört burçly çyzan ýagdaýymyzda hemmesi ýeke çyzgy ýaly özüni alyp barýar. Geldim. Muňa otur. 5 ýyllyk bir dörtburçlukça görşüňiz ýaly ikisiniň hem ölçegleri bir-biri bilen meňzeş. E, ýeke tapawut biri laýynda, beýlekisi hem polylaýn görnüşinde çyzlandygy. Şu ýerde birinji mysaly size aýdaýyn. Coffee enter diýdim. Hatda orta o enter hem diýip bileňiz. Tapawudy ýok. Ikisi hem ofsete girýär. Men näme etmek isleýän? Şu iki çyzgymdan bir sany çarçuwa, ramka ýasamak isleýän. Oň üçin näme etmeli? Çyzgylary içe tarap hereket etdirmeli. Şu ýerden men otuzlyk bir ofset bermek isleýän. Geldim polline-dan döredilen e, dörtburçlugyma bir gezek basdym we içe tarap çekip mausymyň Çep düwmesine basdym. Görşüňiz ýaly, men çarçuwany çykardym. Eger gelip-de men laýynyň üstüne basan ýagdaýymda görşüňiz ýaly, laýynyň üstüne mausum getiremde, biraz ýanyp, görnüşinden hem belli bolşy ýaly, laýynlardaky çyzgylar her biri özüne aýratyn görnüşde, beýlekilerden bagsyz görnüşde alyp barýandygy üçin, gelip men her birini Ýeke-ýekeden saýlap, içe tarap çekmeli bolýan. Görşüňiz ýaly, Polline-dan has kyn bir işi bar we muň bilenem diňe gutaranok. Gelip men trim bilen şu ýerden artykmaç çyzgylary kesip çykmaly bolýan. Kyn bir ýagdaý. Oň deregine men gelip näme edip bilen? Ctrl Z diýin, Ctrl Z diýdim. Şu ýerden men gelip şu çyzgyny saýlap, Join buýrugy bilen men line-y polline-a öwrüp bilýän. J enter diýdim we görşüňiz ýaly şu ýerdäki çyzgy polline görnüşinde. Ctrl Z diýdim yzyna getirdim. Ikinji mysalym size üç ölçegli aslynda offset ýaňky görkezen mysalym iki ölçegli ýagdaýlarda gerek bolup bilýän bir mysal. ýa-da iki ölçegli ýagdaýlarda gerek bolýan ýagdaýy diýeýin size. We üç ölçegli ýagdaýlarda şular ýaly bize kömegi degýär. Bir minut palep diýdim. Şu ýerden üç ölçegli görnüş getirdim. Şu görnüşlerden izometriýa paýladym. Üç ölçegli ýagdaýlarda bize Line bilen polyline-iň tapawudyny size görkezsem. Aslynda bu görkezjek mysalym biziň şu wagtky görýän iki ölçegli AutoCAD wideo kursumyzdan başgaça üç ölçegli görnüşde bolýar. Ýöne siz hem barlap görmek islän ýagdaýyňyzda men näme etmek isleýän? Şul dörtburçluga bir sany göwrüm bermek isleýän. Göwrüm bermek üçin men EXT diýdim. Extrude-iň Gysga ýoly we geldim polline-yny saýladym. Saýladym we enter-a basdym we men bäş ýüzlük bir sany dörtburçluk göwrümli bir dörtburçluk çyzdym. Eger men şol bir herekedi, şol bir buýrugy laýnlara beren ýagdaýymda Size görkezsem. Birinjisi gelip men laýnlary saýlap çykmaly bolýan. Saýlap çykan ýagdaýymda-da edil sol laýndaky ýaly netije alyp bilemok. Bäş ýüz diýen ýagdaýymda görşüňiz ýaly içi boş bolan bir maňa görnüş tarapdan belli bir ramkasy bolan görşüňiz ýaly bir görnüş berýär. Aslynda şu ýerde görşüňiz ýaly bir şu aşakdaky biziň kölçegde çyzan çyzgymyzyň men hiç hili bir galyňlyk bermändim. Bu diýmek bolýar şu ýerdäki görýän çyzgymyzyň hiç bir galyňlygy şu diwarlaň hiç bir galyňlygy ýok. Bu diňe görnüş tarapdan bir barda ýaly bize görünýär ýöne hiç bir bize kömegi ýa-da peýdasy ýok.

Home geldim. Gysga ýoly BO. Boundarydan öň öti size şeýle rak bir çyzgy çyzaýyn. Rectangle diýdim. Enter diýdim. Diýeliň şular ýalak e, bir ýagdaý döredi. Men has çylşyrymly çyzgylar çyzýan has çylşyrymly modeller döretdim we şolaryň arasynda saýlamasy kyn bolan ýagdaýlarda ýeke-ýekeden saýlamaly bolsa has dogrusy size aýdaýyn şonuň ýaly ýagdaýlarda men boundary-ni ulanyp bilýän boundary-niň aýratynlygy şu Boundary-da islendik şu ramkanyň, zynjyryň merkezinden ýa içinden bir nokady saýlap, şoň degýän gyralaryny edil joinlanan ýaly ýeke bir polyline görnüşine getirip bolýar. Görşüňiz ýaly şu ýerde şu çyzgym, şu polyline-ym bilen Şu pollaýnym biri-birinden aýratyn. Men şunuň ikisini hem bir pollaýn görnüşine getirmek isleýän. Edil şular laýn bolan ýagdaýynda-da şol bir işi etjekdi. BO Enter diýdim. Şu ýerden Pick Points-y saýladym we Send Nokudy gelip saýladym we Enter diýdim. Şu ýerde öwrenmedik ýalak bolup biler. Has dogry size Boundary-iň kyn tarapyny, ulanylyşynda kyn tarapyny size aýdaýyn. Boundary çyzgylary pollaýna öwrenok. Polyline bir görnüşini döretýär täzeden. Şu ýerde size şulara bir zat görkezeýin. Şu ýerden geldim saýladym ýaňky polyline-ymy. Döreden polyline-y. Diňe bir nokadan saýlamda hemme ýeriniň birden saýlanmasyndan hem bilip bilersiňiz ony. Enter diýip şu nokatdan tutup çeken ýagdaýymda görşüňiz ýaly men öňki çyzan çyzygym biri-birinden aýry bolan polyline-lar şu ýerde görşüňiz ýaly bar. Muny näme etmeli bolýaňyz? Siziň özüňiz gelip manual görnüşde delete basyp bolmaly bolýaňyz. Boundary-iň hem ulanyşysyndaky kyn tarapy şu. Indi size şular ýalyrak bir mysal getireýin. Meselem, biziň şular ýalyrak bir dört burçlugymyz bar diýeliň. Biz şu dörtburçlygyň diňe bir tarapyny ulanmak aýyrmak isleýäs, galan taraplaryny biz aýyrmak islämzok. Biz näme etjek? Gelip bir tarapyny saýlan ýagdaýymyzda çyzgyn dörtburçlygyň hemme tarapy saýlanýar. Bu ýagdaýda biz bu polilaýny laýnlara öwürmeli bolýarys. Her biriniň daşky beýleki çyzgylardan bagsyz görnüşde hereket etmesini isleýäris. Bu ýagdaýda biz Explode Buýrugyny ulanyp bilýäs. Gysga ýoly X. Enter diýen ýagdaýyňyzda şunuň ýaly görşüňiz ýaly çyzgylar her biri aýratyn görnüşde hereket etýär. Gysgaça aslynda şeýleräk. Şeýle görşüňiz ýaly. Aýtmagyny ýatdan çykaran zatlarymdan biri, e, join-lanan ýagdaýynda çyzgylar Meselem, şu iki tarapy saýladym, aýyrdym. Şu çyzgylary men join-a polline görnüşine getirip bilýän. Ýöne eger şular ýalak zat bolan ýagdaýynda şu nokat saýladym, nol diýdim we ýene islendik köp 100 diýdim. Men şu çyzgyny joinlemek islän ýagdaýymda nähilek bir ýagdaý bolýar. Men bu çyzgylaryň üçüsini birden joinläp bilemok. Joinlemäň belli bir yzygiderligi bolmaly, zynjyr görnüşinde biri-biriniň tepi bolup yzygiderligini dowam etdirmeli. Meselem, men şu ýerden gelip C Enter diýen ýagdaýymda şuny saýladym. Görşüňiz ýaly, şu iki çyzgyny biri-biri bilen joinlapdyr, birleşdiripdir. Ýöne bu çyzgy bulardan daşynda galypdyr we bu aýratyn çyzgy görnüşinde galýar. We şular ýalak bir şerti bar. Joinlenjek çyzgylaryň biri-biri bilen sepi bolmaly, biri-biri bilen birleşme nokatlary bolmaly, birleşme nokatlary bolmadyk çyzgylar biri-biri bilen joýnap bileňzok. Gysgaçarak şeýleräk. Şu ýerde görşüňiz ýaly geldim. Şu iki çyzgyny iň soňky mysal görnüşinde size şu iki çyzgyny men joýnlamak isleýän diýemde, ilki gelýän şu çyzgymy x enter diýip explode bilen Partlatýan, iňlisçeden terjimesi hem partlatmak, explode sözüniň. Şu nok çyzgyny we şu çyzgyny geldim C enter diýdim we şu çyzgyny hem delete basyp bozdum. Gysgaçarak şeýleräk laýnlary pollaýnlara we pollaýnlary laýnlara öwürme buýruklary. Häzirlikçe şeýle. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hemmäňize köp-köp sag bolsun aýtýan we hoş sag boluň diýen.